Moien alleguer a wëllkomm an der Citybibliothéik. Mäin Numm ass Jil Krovesi an ech sinn eng professionell Dänzerin aus Lëtzebuerg. Hei si mir an der Tufi Animatioun an ech si ganz frou iech haut verschidde Bicher virzestellen ëm den Danz. Hei hu mir zum Beispill e ganz flott Buch, dat aus ganz vill Informatioune gëtt. Et si Sachbicher, aus deene kënne mir ganz vill léieren a Saachen entdecken aus der Danzwelt. Mee d'ganz Welt bedeit och d'Welt allgemeng, Musik, Kulturen, ganz flott Saache kënne mir entdecken. Wann ech un Danzen denken, denken ech och un traditionell Dänz, wéi afrikaneschen Danz oder Dänz aus der ganzer Welt. Ech denken un zäitgenësseschen Danz, dat ass Danse contemporaine. Ech denken un Tango oder Standarddänz, de Walzer, do ginn et sou vill Saachen. An hei an der City-Bibliothéik kënnt Dir ganz vill léieren an entdecke kommen. Hei, wann ech zum Beispill e bëssen an dësem flotte Buch stülperen, kuckt emol, do fannen ech Informatiounen iwwert den Jazz Dance. Dat ass de Fred Astaire, dat kënnt aus Amerika an dat sinn och Dänz, déi s de ganz vill an dengen ale Filmer fënns. Ganz flott. Hei hu mer zum Beispill mat flotte Biller gestallt afrikanesch Dänz. Wichteg sinn dann elo natierlech och déi Instrumenter an déi Musiken, déi dës Dänz esou räich maachen. Also wéi gesot, ganz vill fannen ech hei dran. A wat gëtt et dann nach, wann ech un Danzen denken? Ma jo, de Ballet, de klasseschen Danz. Fir ganz vill professionell Dänzer ass dat d'Base. Dat ass en Danz, dee relativ schwéier ass an vun dee ganz vill muss üben an trainéieren. Wann ech u Ballet denken, denken ech natierlech un déi schéi Ballerinaen op de Bünen mat hire Spëtzeschung, mee ech denken awer och un d'Jongen, well jo, d'Jongen, déi danzen och Ballet. Zum Beispill hu mer hei Demi-pointen, dat sinn Hallespëtzschung, ganz kleng a wéi der gesitt vun der Marque Repetto, déi si rosa. A fir d'Jongen, déi hunn och Balletschung un, déi sinn awer schwaarz oder wäiss oder gro. Dat hänkt of. Als Dänzer, wann ee kleng ass, da fänkt een als éischt u mat dëse klenge Balletschong ze danzen, fir de Fouss ze stäerken a seng Been ze stäerken. A wann een da bësse méi al ass, dann dierf een mat de Spëtzeschung danzen. An iwwer déi Spëtzeschung, do schwätze mir elo weider. Sou, den Tufi an ech, mir wëllkommen elo eng professionell Ballerina aus Russland. Moie Victoria! Moien! Wéi dir gesitt, huet d'Victoria en traditionellen Tütü un. An hatt huet d'Spëtzeschong un. Wéi der gesitt, sinn déi haart vir. D'Victoria huet ganz, ganz vill trainéiert a geüübt, fir kënnen esou haut auszegesinn. Victoria, kanns du eis eng Kéier weisen, wéi s du op de Spëtze stees? A kuckt emol wéi schéin déi Knéien duerchgestreckt sinn an déi Linn op de Spëtzen ass. Merci Victoria. Kanns du eis dann eng Kéier en Dégagé weisen? Dat ass en technescht Wuert aus dem Ballet. Kuckt emol. A ganz lues streckt d'Victoria de Fouss an et mécht en zou an déi fënneft Positioun. Tiptop. An vläicht kéinte mir och kuerz e russesche Ballet uschwätzen, ee vun deene bekanntsten. Déi kennt ee vläicht, hm, de Schwanensee, le lac des Cygnes, Swan Lake, Victoria, kéints du eis e schéine Port de bras, dat heescht mat den Äerm gedanzt, en Extrait weise vum Schwanensee? Dass vill d'Flinneke vum Villchen, wéi dir gesitt. Ganz expressiv danzt d'Victoria op de Spëtzen. Merci Victoria! An d'Victoria mécht eng Révérence fir Merci ze soen. A wéi der gesitt fanne mir souguer hei och an der City-Bibliothéik zu den anere Sachbicher ganz flott Bicher och iwwert de Schwanensee, iwwert d'Geschicht vum Schwanensee, iwwert d'Musek, do si souguer CD'en dran, Partitiounen. Hei kënnt Dir ganz vill entdecken. Mir hoffen, dass mir iech geschwënn eng Kéier hei begéinen a wie weess, vläicht stitt dir enges Daags op der Bühn wéi d'Victoria.